Nyadi bala semua aku tu ka malu-malu mimit mantai ke utai tu. Ka lembau-lembau bekunsi enggau kita utai tu. Tang kati ku enggau deh. Nuju kita ke bala laki ngarap kita bisi ningau tattoo au ti kepadah ke aku tu. Bah, ditu ku bekunsi enggau kitai. Ambi kitai nemu kelebih-lebih agi nuju kita ke laki ti kita bisi madik laki bantai ngagi madik laki ti kita bisi anak laki bantai ngagi anak laki awak ke sida ai la berunding dulu sebedau sida deka ngiga bini enggau begulai sidup semati sebedau sida deka ngiga pangan tau. Nyadi bala madai. Aku tu taja pan bedau bini aku tu mesan kita mesan aku empu ngajar kita ngajar aku empu. Sama meh kitai bala bekongsi penemu tai baka tu au ami kitai ulih madah enggau pangan diri. Enti kita nyau deka milih indu ke baji au nyadi ke bini nyadi ke pangan kita mesti nemu mesti nerima iya mayuh nguna belanja. Ye. Reti iya tadi enti kita ka kindu bajik perengka pemajik iya belanja iya tiga bulan sekali meli au nya idup di meli makeup meli tu selup meli nama agi ti kena chok bemata nya eh macham lotion agi ka beli nya udah nya tadi indu ke bajik tu au sebulan sekali iya ke ngagai silun ngadu ke buk iya ngadu ke mua iya bedau agi ngagai spa nya bukai murah-murah. Sama ba kita sama baka ni kitai sama baka kitai ke laki menyau sebulan sekali ngunti empu sebulan sekali mantang lengan mantang berang mantang pah mantang dada sebulan sekali enggau ngena enda tetap minggu agi gym ngejak ka sigat daripada orang nyau baka nya kai tadai udah nya kitai ngalih mimit agi indu kena entu bajik ni wang nang anang andu aku kita ke indu. Anang kita lagi udah ngam ninga video tu nyu claim aku nyu nyalah ka aku ukai ba ketu ke au. Aku tu bekenang, aku tu mesan, aku tu mai semua kami lelaki tu berunding au. Awak ke sida iya nemu milih indu dudi hari ila au. Ti kita ke lelaki enti Milih indu ti nemu bekelimat ke duit, nemu bekelimat ke belanja. Au, tang kita mesti nerima iya enda entu begaya, enda entu nganta baka indu ke mula-mula sebut aku tadi nya. Indu nya iya nadai entu berundingka enggau diri empu nganta iya, asal iya bemikap besidu bekenya udah iya tadi au. Iya lebih penting agi perengka belanja dapur, perengka belanja kita menyanak au, belanja anak sekul. Anang anu iya, enti iya enda meri apai indai nuan duit au enti sida bisi nemuai asal meh bisi nah ke pemakai gaga kai kupi nya nya tadi. Udah nya kitai mindah sereta ngalih ngagai indu ke bisi kerja. Au wai laki, kaban menyadi wat punggal kaban bakih dinga ding. Enti milih indu ti bisi kerja. Nya, anang gi indu diatu nyudah habis sekul tentu sida bisi kereja au kai baka kelia enti udah ambil sekul eh, enti udah ambil sekul sebab kadang-kadang bisi kereja kadang-kadang nadai gawa nganti ke belaki aja. Nya bisi mega ke indu tadi udah ambil sekul lalu belaki. Au. Enti kita milih indu ti bisi kereja atau ke benung kereja deh mesti nerima iya enda entu ngadu pengawa di rumah iya. Indu kemaya hari diatu amat bersetail munyi ku jaku Iban ni. Iban amai ku tu. Ukai bersetail munyi ku orang putih. Bersetail. Ukai tail kena ukai tail ke dindik kitai ba bilik nya iya. Au indu nya tadi nang sigi grade iya deh nang sigi tinggi mimit. Pengawa ba rumah semina ulih digaga iya lebuh maya tudah tuai lepa. Aa lebuh maya ke bisi di rumah Iya meh ngadu ke rumah enda baka ngadu ke baya main tadi. Asal meh rumah enda temera dipeda iya. Dia meh sama bala betulung enti nyema kita tudah bisi bini deh. Enti bini kita nya tadi sama bekereja, sama gawa, betulung ngadu ke utai ke temera laban anak ne tadi au. Ti ulih kita ke laki runding mimit anang nentu balat mai. Orang nemuai ke rumah belama-lama lama kasiah ke bini kita kerja besererari nya malam nya bintu ke orang bintu ke utai nya ukai ngai nunga temuai ngadu ke sida iya ngenah deh makai enta di tang bida iya tadi indu ke nadai kerja semina ba rumah nyaga anak enggau indu ke kerja udah kerja sampai ari pukul lapan sampai pukul lima datai di rumah. Nama agi teka kereja iya? Udah ke lelak gawa, lelak ga ba rumah. Kita mesti nemu kita membida ke nya tadi au. Enda sebaka iya. Nyeh kati kaban, betul penemu aku nya. Rit, iya di empu bedau bini nemu ngajar orang. Enda kati ke deh. Bekuzi ke penemu ti manah tu meh iya. Awak ke sama nemu magang. Udah nya tadi, kitai mindah ngagi indu ke nadai kereja au. Enti. Milih tauka deka ngiga bini indu ke nadai kereja ke ngenang sigi diau di rumah nyadi suri rumah maya udah belaki lalu diau di rumah ne. Kitai mesti nerima iya enda tentu ulih enggau kitai besaup ngiga belanja. Lain cherita lah enti gaji laki yang tadi sampai lima enam ribu oh nya lain cherita nya tah enti gaji laki nya semina seribu lebih seribu lapan ratus. Dua ribu dua ratus. Ooh, ni nya kari ke nupi bini, nupi anak, bedau agi makai, bedau agi belanja agi nya. Kengka ke ulih iya, angka maya besayur ba belakang bilik nya, kena meli garam, kena meli biching. Nya nya meh. Lebih agi bebayar ke komitmen bukai baka kerita, baka rumah, baka mesin basu, telefon, postpaid semua. Ka deh bayar nya enta deh napi aya. Tang. Sigi enda alah kediri utai baka nya. Pama ga au tang taja pia aku pechaya ke indu kemaya hari tu jarang enti indu nya bisi gawa enti indu nya suri rumah jarang iya garing-garing di rumah lakat-lakat meda TV. Indu kemaya hari diatu au semua sida iya tadi mayuh nemu bisnis ari online tauka dokumai kitai. Bisnis home base ari rumah hau bejual bedagang ke baju bejual ke produk tu bejual ke nya tadi hau saya sida di rumah saya sida bisnis ngiga belanja nulung laki sida iya hau ukai tadi rumah-rumah enta rentam gali ga garing meda tv meda crita pelipin meda crita indu aku enti ku bisi bini enda jerih pulai ku enda perut iya pemau utai di rumah bedau kemas bedau di penduk bedau di neh ke iya. Kai bula-bula aku ambi ai penjah ngemua iya jera kitai lelak kereja datai ke rumah juku ka baka iya nyegi gegaring meda TV kawa kai ari bilik mali unsai enggau jera weh kensayar iya angkat ke dapur ke nyi malam ti endo luar nyi nama pe nyadi it gamak jai mati enggai ha udah nya tadi kitai bekenang ke indu jenis bansa indu tu ika nitih. Tau ke ninga jaku laki. Ngeeh. Kitai lelaki mesti nerima iya sigi panggay ba kitai aja iya nya ko kitai nya ko iya tu kitai tu meh ko iya. Anang anu di enti enda nemu ngereja enti enda ngereja pengawa iya kati ke diri lebih teleba begulai dasuh di deh. Tang pama jadi laki bini keputusan mesti di bincang mesti di perandau ke begulai sama-sama iya. Anang ngaga pemutus ke diri aja. Engka kena alah enti siku aja deh nadai guna ke jadi laki bini enti penemu nya mina nguna siku aja. Uiiiii mayuh amai au aku ninga bala kaban ku betusi. Sebana ke rumah tangga ti beketu meh tadi keputusan enti udah bejaku nulai bantah iya aja deh guna ngaja penemu laban salah penemu kitai ngagai ninga ooh salah nya madik salah nya pungga salah nya jang salah nya bakih kai bekenya iya. Bini tu. Taja pendia tu tadi sema ko jako aku tadi ko tau ninga jako kitai nitih jako kitai enda semua penemu kitai betul ka kadang tadi nemu gi bini kitai tu berunding ari kitai nyangka bini tu ka kadang bisi penemu ti silik agi tau ke engkeman agi laban siko siko bela bisi pengurang bela bisi pemintar pangan diri au. Pama siku nyadi api, siku nyadi ai. Anang bela nyadi api, angus rumah deh nyadi api nemu deh. Pama angus legi munyi sarak pecah rumah tangga. Nya iga kena nemu jaku silup ku nya tadi nya ku nerang ke mah mat ku mangka ke iya ku nya ku nyentak ke jaku tadi au pecah belah rumah tangga pama seduai sama nyadi api pama siku ngalah siku ngalah belaya. Nyi idup deh. Udah nya tadi, enti kitai milih indu ti nemu ngadu semua pengawa. Ah, eh tu dia. Nya indu keka aku ah. It, mambu. Nuan mesti nerima penemu ngebuah runding iya belama. Oh, salah tu. Enggai aku nerima indu baka nya nah nyadi. nyu alah nyu ni alah ninga runding iya belama kitai enda guna iya. Tang enti kitai ke lelaki, Kitai sigi munyi kurang ketua keluarga iya mesti nemu limit bini indi kitai empu. Mesti nemu limit pangan kitai empu. Enggai ke iya legi nyu gila nanggung masalah siku aja au. Iya tadi bisi masalah kitai enda ibuh, kitai tadi main telefon chukup jam lalu tinduk chukup jam makai nyau kereja iya nemu lama-lama nyu gila iya laban. Ngutai ke masalah kediri aja enda dibantu kitai enggai ke nyadi baka nya au. Udah nya tadi kitai ngenang ke mayuh mega lelaki tu ka kindu bajik, ka kindu pintar, ka kindu iya ke nitih jaku, ka iya ke bisi kerja sereta ka ke pandai sempurna dalam semua hal. Di rasa indu nya memerluka nuan ka. Ed, enti aku tu indu, enti aku tu baka indu nya tenda beguna ke laki aku tu manah aku tu hidup ka kumpu aja nyi. Nemu nuan indu pikes ke baka tu deh besai pengangkat burit ya awak ke ya enda lebu nuan ngambi ke bini enda di tempaya ke ya enda di tempaya ke baka nya aja ya aku madah ke ti indu baka nya di sesila ari bulan enti bisi salah pengawa di teketik ke ya di kapai ya beguna ke di kapai ngalau ke di ya ga pintar deh ya ga meh duit ya ga meh ngidup ke diri ya ga bajik nye sara ke di pegila lusa bulih meh laki ke sigat ke ridi nye gamal jai mati enggai. Nyadi, neka tu aja ke nang kitai. Aku tu ngai lebih-lebih ngai ke laya kita lagi. Lebih lagi nyu belaya bai kita lagi. Enti kita bisi nemu uji tambah-tambah ke dia. Baka ni gaya laki deka pilih indu nya eh. Baka ni gaya kita indu ke milih kami laki nya. Berunding ke meh diau, enti kita bisi meri laki asu dinga seraya tu tadi au. Anang sepeneka aja kitai ka ke indu ka ke bini tu sempurna perfect au tinjau pendiau diri au idup tu sema ku jaku de sama-sama ngelengkap ke pangan diri enti iya kurang aku nambah ngan iya enti aku kurang iya nambah ke aku nyi ke nya aja tadi nemu kita nya mah aku tu tadi ka lembau-lembau aku mansut ku utai tu laban ngenang rimpu bedau bebini tang nya meh tadi. Ambi kitai tu sama belajar ne. Kita ke udah bini nya nadai masalah ninga teko aku tu au. Kita ke beda bini nya ke sigi tau agi ninga teko aku tu nya kita ke indu perunding ke nya. Baka ni laki gaya ka pilih kita. Baka ni standard kita. Kita ka standard tu ka standard nya enti kita tu ngasah ke diri empu tu bekelas kita mesti anang ngumbai oh aku enda bajik. Aku enda tulih ke beketu, aku enda tulih ke laki beketu. Nadai. Di percaya ke enda. Laki kena sigat, suah agi bulih ke indu bajik. Ni. Indu ke bajik, suah agi bulih ke laki kena sigat. Ni, idup di. Nyadi laki ke sigat tadi, puh agi bulih indu kena bajik. Ni. Idup di. Percaya atau kena percaya, di mesti pia jaku aku tu. Ji peda di, bejalai di ke pasar pagi la, peda di. Laki nya sigat napat indu nya di. Puh, jaku di. Puh ina setipak mindu nya ngoyo. Kudi, nya, baka nya mega enti kitai tu bejalai ke mih laki bejalai, indu nya ba jeek mamat te laki legi deh. Pei perubuntas deh nya meh nuteng madas nya ke dulih dih gamal nang ngipak ke lalau. Nya pia ku kami laki nundi pangan diri ku aku tu anang ngemih ati kita enda diau nyeh. Jarang kitai tepeda ke laki sigat enggau indu sigat sama-sama bepangan, sama-sama jadi melaki bini. Jarang ah. Au, enti bisi engka enggau aku ila kini nyeh.